Botymau, yn bodoli mor bell yn ôl â 2000 o flynyddoedd cyn Crist. Erbyn hyn, maent yn bwysig iawn ym myd ffasiwn. Tair merch o ardal Gaernarfon sy'n gyfrifol am gwmni Botwm, cwmni newydd sy'n creu gemwaith mas o hen fotymau, a mae pob eitem yn hollol unigryw. Siwan oedd ffurfio cwmni Botwm wedi iddi gael y syniad ar ôl iddi dderbyn jar o fotymau gan ei nhain. Gofynnodd am help llaw ei ffrind Bethan, sydd yn greadigol a fydde medru gwneud y gemwaith allan o'r botymau. Hwyrach ymlaen wrth bod mwy o alw am y gemwaith, daeth Lowri i helpu gyda'r creu. A dyna hanes Botwm. Er bod hi'n gwmni reit newydd, y'ch chi 'di gael sioc pa mor gyflym mae pethe'n symud yn ei flaen a faint o sylw chi 'di gael? Mae'r ymateb wedi bod yn ofnadwy o positif ac ella'n fwy positif na 'sa ni 'rioed 'di dychmygu i ddechrau efo, a 'da ni 'di gwerthu gymaint fatha dros 'Dolig a ballu, a rŵan ma' jyst 'di ysbrydoli ni a sbarduno ni i fynd ymlaen ac creu mwy ar gyfer y gwyliau ha'.
Mae gen i gymaint o bentyrau wahanol fathau o beads, botymau, t'mo', dwi'n categoreiddio nhw'n i lliwiau, meintiau, patrymau felly. So, t'mo', jyst mater o edrych yng nghwmpas i a gweld beth sy'n sbrydoli'r darn nesa o enwaith.
Mae bach yn drist ond dwi yn sylwi ar botymau pobl rŵan 'de, Dim i'r pwynt lle dwi mynd i ofyn amdano nhw. Dwi'n dwad. Ti'n sbio ar goat rings, ma, ww, ti'n mynd i rings neis, neu rhywbeth. Wel, y gobaith ydy, ti'n meddwl bod ni'n mynd i gael gwefan yn hunain. Mae gen ni hefyd dudalen ar Facebook, Botwm, B o fawr ty wm. A hefyd, o'n i'n fodlon i fynd i dai bobl i, i gynnal partïon botwm hefyd. So, trio cael yn gwaith mewn amrywiaeth o lefydd yn rili, siopau, ffeiriau, bob math o bethau. Ag un peth ola, chi di blino gweld botyma? Mae'n rhyfedd, o'n i'n tair efo'r bach o obsesiwn ynglyn â botyma. Ella un diwrnod fyddan ni'n digalonni, mae'n siwr wrth fel botyma, ond na, di ddim yn dweud y lein, tra fydd na botyma, fydd na botwm.
Heno yn Felinheli mae Botwm yn cynnal parti gwerthu ar gyfer ei ffrindiau. Maen nhw wedi cynnal pump hyd yn hyn a maen nhw'n gobeithio fydd hon yr un mor llwyddiannus â'r gweddill. Mae cynnal partïon mewn tai ffrindiau yn gyfle da i Botwm arddangos eu gwaith caled. Ac wrth gwrs, i gymdeithasu.
Gan mai busnes reit ifanc ydi o, syniad ydi rili bod ni yn sbredio'r gair lle bobl bod amdana ni, be da ni'n neud, a hefyd fel bod bobl yn gallu rhoi mwy o fatyme, fwy o hen unwaith i ni, i ni gael Ail-greu nhw'n bethau newydd.
Mae jyst mor neis pawb at ei gilydd, jyst cynoson anffurfiol, jyst really neis. Ddys i yma efo dim disgwyliadau o gwbl a, a ddys i o yma efo llond bag o bethau fi'n hun. A mae'n neis gweld menter yn mynd o'n nerth i nerth. Rili, maen nhw 'di neud loads a gobeithio fy nhw'n neud mwy. Fi'n gwybod bod stwff fi 'di roi di Siwan, um, fi'n gweld nhw'n cael ei wneud yn pethau wahanol, so mae'n rili really neis. Do, fi wedi cael y clysyllta yma. A um, par o beads hefyd. Dwi wedi cael rhyw froech bach diddorol. Dwi'n meddwl bod hwnna wedi dod o ddear dolar. Ges i clip a clysyllta. Dwi wedi cael brechled bach efo botymau arno fo. Dwi'n gwisgo botwm a dwi wedi prynu dau peth heddiw. Um, mae gennau fodrwy adre hefyd. So, yn dod dwi'n fan mawr. Yn olaf, bŵt cowboi fach. Lyflu da.
Iawn, diwedd y noson, mae siarad i heno, ti'n meddwl? Really da, mae'n wastad yn braf cael ymateb pobl newydd i gwaith ni. A dwi'n bod ar mor unigryw ac unigryw i bawb. A llwyddiant arall, dwi'n meddwl. So mae Set y Blyn fel parti fel ti yn gweithio yn di? Yn di, mae'n dweud, mae'n rhywbeth anffurfiol amdano fo, mae o'n rhad, mae o'n os yn gymdeithasol, yn ogystal y cyfle i ti dal fyny efo dy ffrindiau, a ti'n meddwl, da ni hefyd yn ei bach o bres. So chi'n mynd i gael ymlaen gyda parties, neu chi'n gobeithio gwerthu mewn um, llefydd mwy neu be? Wel, da ni'n gallu gwerthu dros dy we, um, fydden ni gymryd archebion trwy e-bost botwm at live.co.uk ac um, Fedrwch chi gysylltu efo ni ydyn ni e, fynd o fanna. Ar diwedd y dydd, so mae pawb yn gwybod efo fod yma, pawb yn gwybod eisiau gemwaith ac efo gemwaith. Felly gobeithio wneud bwt yn bwrhau.